Bore da i chi gyd ar y bore hwn o fydd Gwylfewi, diwrnod nawddsant Cymru. Mae pawb wedi dod yma mewn ysbryd da iawn, dwi'n gwybod. a bod dwi'n gweld o fan hyn bod fy ngwraig i yn eistedd yn hwnnw Richard Parry Hughes. Wedyn mae'n rhaid bod hynna'n argoeli'n dda. Ond os na fydd o, mae'n gallu gweld o yn hyn. Croeso i chi gyd. Mae'r cyfarfod yma wedi gynnull Ar frys mawr, rhwng dau sefydliad, neu gan ddau sefydliad, sef Cyfreithion Llŷn a Fforwm Llywodraethwyr Llŷn. Fe ailsefydlwyd Fforwm Llywodraethwyr Llŷn yn arbennig er mwyn ymateb i ymgynghoriad Cyngor Gwynedd ar Ag Drefnu Ysgolion. A dwi'n falch iawn o weld bod 'na rai o olion mwy wedi sôn am un. bod 'na hoelion tai yy Cyngor Gwynedd yn bresennol yy iddyn nhw gael clywed yy yr hyn sy'n mynd i gael ei ddweud heddiw. Mae'r Fforwm yn teimlo eu bod nhw wedi lleisio barn mewn cyfarfod ar ôl cyfarfod ond na wrandodd neb arnyn nhw. Dwi ddim yn dweud Dwi di ple fy lle i di dwaed ydi hynny'n gywir ai peidio ond yn sicr y mae yna deimlad. Mae cyfeillion Llŷn ar y llaw arall wedi sefydlu ers dechrau'r wythdege gan RS Thomas, y diweddar RS Thomas a'r diweddar Gruffydd Parry ym 1984 gyda thri prif amcan. sef gwarchod y Gymraeg yn Llŷn, gwarchod buddiannau a hybu economi Llŷn, gwarchod yr amgylchedd yn Llŷn, ac mae'n nod ni bore heddiw yn ffitio yn daclus i ran o'r diffiniad yna. Nid corff protest ydi'r gyfeillion ac nid cyfarfod protest ydi hwn. Mae'r Comisiwn yn gweithredu'n ddistaw â Phigyn i roi pwysau ar gyrff cyhoeddus i wrthwynebu datblygiadau o bob math nad ydynt o fudd i'r Penrhyn yma. Wrth wneud hynny, fe rhoddir pwysau amlwg ar gryfhau yr iaith Gymraeg bob amser, Dyna roedd y cyfarfod yna yma heddiw yn ei gyd-destun. Cryfhau yr iaith, Twrch, yn hytrach na dim ond ei diogelu hi. Dyma neges gan Saunders Lewis yn cyfeirio at lun Y mae'n ffaith hanesyddol gwbl eglur fod llun o'r bumed ganrif wedi bod yn Cymreicaf o'r Cymreig, a thraperu llun heb ei Seisnigeiddio, bydd y bywyd a'r diwylliant Cymraeg yn ddiogel. Oherwydd hynny, mae parhad cytbwys y traddodiad gwledig Cymraeg yn llun sy'n ddi-dor ers pedair canrif ar ddeg, i mi yn fater o fyw neu farw. Tra bu llun yn Gymraeg, ni ferfyd am genedl y Cymry. Ac yr oedd o'n dweud y geiriau yna mor bell yn ôl â 1936. Y mae ganddo ni hefyd nifer o gefnogwyr a oedd yn awyddus i weld y cyfarfod yma'n digwydd ac yn eu plith y mae 45 o ysgolion yng Ngwynedd, gwahanol rannau o Wynedd, tu allan i Lŷn, yng Nghaerionydd, yn Arfon ac yn Meirionnydd. Y mae'r ysgolion yma wedi rhoi eu henwau ac fe fyddwch chi'n clywed amdanyn nhw maes o law. Mae yna bryder gwirioneddol. Mae'r ysgolion sy'n mynegi'r pryder ac am ddatgan hynny a'i henwau yn y pamffledi da chi wedi gael. Dyma neges gan rieni un o'r ysgolion hynny. Neges a dderbyniwyd yn Saesneg, ond mae e wedi cael ei drosi i ni heddiw a dyma fo. Y mae rhieni'r plant yn ysgol Abersoch ac mae'n debyg mai Abersoch yn rhyddhau i'r lle seisnica yn Llŷn ond nid yn Ngwynedd. Y mae rhieni'r plant yn ysgol Abersoch yn gwerthfawrogi y gwaith y mae'r ysgol yn ei wneud yn Cymreigio ein plant. Mae'r plant yn gadael yr ysgol nid yn unig yn siarad Cymraeg ond yn teimlo eu hunain yn Gymry Cymraeg. Yr ydym felly yn gofyn i chi ac i Gyngor Gwynedd roi blaenoriaeth i ystyried hyn a'r effaith a'r effaith a fyddai cau yr ysgol yn ei gael ar yr iaith a'r diwylliant Cymraeg.